Mba'éichapa, mba'éichapa, mba'éichapa reime, reime porã, che aime porã, che aime porã ha nde, che maitei, mba'éichapa reime, che aime porã ñañembosarái. Mba'éichapa ñako'ẽ iporã ñañembo'éta. Túva, ta'ýra ha Espíritu Santo rýra, orevy yvága pe rimýva, pe ñandejerovi'i apenande rýra, tare añuãmba ne mborayhu, tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvága peguáicha. Ome'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára reikotevẽgui. Ehejareíkena oréve ore rembiapo vaikue, ehejareiháicha ore rapicha pe hembiapo vaikue orendive, ha aníkena rehejareike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme. Taupéicha. oñe'ẽteva ta'ýra Espíritu Santo rérape. Ñamba'apóta página treinta, treinta y uno, página treinta, treinta y uno. Og̃uahẽ arapoty. Yvoty ojera og̃uahẽ arapoty, kuarahy omimbi, og̃uahẽ arapoty, panandi oveve, og̃uahẽ arapoty, guyra'i opurahéi, og̃uahẽ arapoty, iporã, iporã, iporã arapoty, iporã, iporã, iporã arapoty. Peteĩ. Uno. Mba'érepa oñe'ẽ ñe'ẽpoty ehaygue? ¿De qué habla la poesía? Subraya. Ko'ápe jahecháta arahapu, verano, araro'y, invierno, arapoty, primavera, yvoty. Ha upéicharõ pehayguýta mba'ére. Mba'ére oñe'ẽ Rosita? Ára potĩ mbo'ehára. Oĩ porã. Muy bien. Ko'águi upéicharõ. Oĩ porã. Siguiente. Número dos. Mokõi. Mba'épa og̃uahẽ che mongurusu. Che llega, dice. Ára ro'y es invierno, ára potĩ primavera, yvoty flor, yvytu viento. Pose'i. Mba'e og̃uahẽ mbo'ehára Arapoti. Oĩ porã José iréicha. Ko'ápe upéicha. Ko'ápe upéicharõ pe pemongurusu, marcar en cruz. Número, número,

techérõ ko'ápe. Araro'y ko'ápe. Arapoty ko'ápe. Arahaku ko'ápe. Muy bien. Umi konsécha kuátre. Mba'épa ojapo ehaygui? Che aase subraya. Panandi. Panandi overa, oveve. Mba'e ojapo Rosita. Oveve mbo'ehára oĩ porã ko adolescente. Guyra'i mba'e ojapo, opuka, opurahéi? Jose'i, Opurahéi mbo'ehára oĩ porã. Yvoty mba'e ojapo, ojera térã ojere. Ojere rague. Mba'e Rosita? Ojera mbo'ehára oĩ porã. Kuarahy mba'e ojapo, omano térã omimbi. Ko he'i omimbi mbo'ehára, oĩ porã. Po cinco, Mba'épa he'ise ko'ã maravichu? Ehai. Qué significa estas adivinanzas? Escribí. Oveve yvate ndaha'éi guyra, yvoty oheka. Akã, mba'épa he'ise maravichu? Che signifika, oveve yvate ndaha'éi guyra, yvoty oheka. Que busca la la flor, vuela alto ndaha'éi guyra, no es pájaro. Yvoty oheka, busca Flores. Mba'épa he'i che maravichu Rosita. Ha nandi mbo'ehára oĩ porã. Muy bien. Péicharõ ko'ápe pehaíta pa nandi kóva ko ñe'ẽ oĩ porã. Muy bien. Jahecha ko'ág̃a péa. Pyhare oke. Yvágare oiko. Omimbi ha isáicha yju. pyhare oky, a la noche duerme, yvágare oiko, anda en el cielo, omimbi, brilla, ha isáifa ijy, su vestido es amarillo. Mba'épa he'ise maravichu? Mávapa oikuaa? Ko he'i, Che mbo'ehára, che kuarahy oĩ porã. Muy bien. Péicha rupi miita, pehaíta. kuaarahýko ha ko ñe'ẽ pehaíta ko'ápe escríbame bueno al final y pahápe pende kuatiahaípe pende cuadernope pehaíta ko'a ko ñe'ẽndy yvoty tres mbohapy reglón pehaíta o sea tres renglones sea ha upéi pemoha'ãngáta pedibujáta dibujen una flor kuarahy upéi kuarahy Pehaíta mbohapy, mbohapy reglón ha upéi pedivuháta. Upéi paranandi pehai mbohapy reglón ha pedivuha. Peguýra'i mbohapy reglón ha pedivuha. Oveve mbohapy reglón ha pedivuha. Oĩ porãite, che peve ñane rembiapo aguyje peẽme Ñandejára ha Tupãsy peñangarekópe nderehe, Pe pytã pende rógape pejepohéi guapo, pejepohe, lavarse las manos ha peñeñangareko. Ne, ahátama pereho porãite mbo'ehára.